Här Clement, Dir huet d'Wuert. Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech muss éierlech soen, ech wollt meng Ried net domadder ufänken, fir iwwert d'Aussoe vu Majoritéitspolitiker hei ze schwätzen. Mee ech kommen net derlaanscht, well wann hei der Oppositioun ënnerstallt gëtt, net konstruktiv un deem Text hei matgeschafft ze hunn an Amendementer missen ze presentéieren, da verkennt deen, deen hei schwätzt, d'Realitéit, wéi et an där Kommissioun ofgelaf ass. An där Kommissioun ass et esou gewiescht, datt mer eng ganz Rëtsch Amendements parlementaires gemaach hunn an datt do net, an ech betounen dat, net derhannert stung, wéi eng Partei se ugereecht huet, Well ech fäerte ganz, datt wa mer géifen dohinner schreiwen, ween wéi ee Punkt oder Komma an deem Gesetz geännert huet an der Kommissioun, datt do éischter d'Oppositioun besser géif do stoen wéi d'Majoritéit. A wann an Zukunft hei am héijen Haus et sollt sinn, datt kollegial Zesummenaarbecht, bestrooft amplaz belount gëtt, ma da schreiwe mir Amendementer, da schreiwe mir Amendementer am Numm vun eise Parteien an da vergläiche mer mol eng Kéier, ob d'Zesummenaarbecht dann, déi bis elo wierklech gutt fonctionnéiert huet, weiderhin esou gutt ka fonctionnéieren. Well wann et wierklech just drëm geet ze zielen, ween da elo déi schéinsten a beschten an meeschten Ideeën hat, Da maache mer dat. Mee ech weess net, ob déi, déi hei d'Oppositioun kritiséieren, dann nach esou iwwerhieflech drakucken, wa se da mierken, datt hir Partei vläicht net esou konstruktiv matgeschafft huet, wéi se dat mengen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir Piraten hunn elo well an e puer Reprisen, och zesumme mat anere Parteie vun der Oppositioun, d'Kommunikatiounspolitik vun der Regierung kritiséiert. Erlaabt mer am Folgenden nach eng Kéier dorop zeréckzekommen. Ech soen net gären, mir léieren mam Virus ze liewen. Ech wëll net mat engem Virus liewen. Ech géif éischter soen, mir sinn am gaangen ze léieren mam Virus ze koexistéieren. Mir hu kee Choix. Déi eenzeg Méiglechkeet déi mer hunn, ass et sech un d'Reegelen ze halen. An ech mengen, léif Kolleeginnen a Kolleegen, datt dës Reegelen, An ech weess, ech widderhuele mech, mee et ass wichteg, leider net kohärent un d'Biergerinnen a Bierger vermëttelt ginn. D'Reegele sinn net kohärent vermëttelt ginn, an dat an enger kruzialer Phas, genee dunn, wou mer um Iwwergank stunge vum Lockdown hin zum Deconfinement. An där kruzialer Phas, wou de Stat an der Pflicht stung, de Biergerinnen a Bierger déi néideg Outill'en an d'Hand ze ginn, fir sech am neien, méi fräien Alldag kënnen korrekt ze verhalen. Genau do huet d'Regierung an hir Kommunikatioun versot. Dat muss een agestoen. An d'Madame Ministesch huet dat och um Plateau vun rtl agestanen. Wa mer iwwert d'Kommunikatioun vun der Regierung schwätzen, da schwätze mer net nëmme vun der Kommunikatioun, déi sech direkt un d'Biergerinnen a Bierger adresséiert, mee och un d'Kommunikatioun ënnert den Institutiounen. Wat gëtt A virun allem, wat gëtt net kommunizéiert? Mir hunn et gëschter hei an der Pressekonferenz ugekënnegt, als Legislateur brauche mer Zuelen, Zuelen, Zuelen an nach eemol Zuelen. Entretemps krute mer méi Zuelen, nei Zuelen. Ma laang Zäit hunn ech mer geduecht, mir musse wëssen, wou mer stinn, wou mer histeieren, wou mer eis op der ominéiser Kurv situéieren. Sti mer do, wou mer wëlle stoen? Si mer drënner, driwwer, kee wousst et, keen weess et. D'Chamber wosst et net an ech wosst et och net. Dat trotz widderhueltener Nofro. An da wëll ech Iech awer froen, Wéi solle mir hei iwwert e Gesetz befannen, ouni déi néideg Informatiounen ze hunn, déi elementar si fir a Covid-Froe kënne proportionéiert ze legiferéieren? Här President, d'Chamber hëlt haut hei Décisiounen en absence de connaissance de cause. Dobäi hu mer hei nach viru Kuerzem eng Motioun gestëmmt, déi verlaangt, datt am héijen Haus reegelméisseg iwwert d'Entwécklung vun den neisten Zuelen am Detail informéiert gëtt. Vun der Uni hu mer zwar verschidde Szenarien a mir steieren offensichtlech riicht an eng zweet Well, mee, An ech widderhuele mech erëm, Mir hätte gären detailléiert Zuelen. Wat sinn dann déi projezéiert Infektiounszuelen? Wat sinn déi projezéiert Hospitaliséierungen? De Pouvoir législatif soll hei aschneidend Mesuren huelen, an dat gouf och haut ugeschwat, mee ka gläichzäiteg net eendeiteg feststellen, wou mer sinn. Si mer nach on track oder ass de Corona-Zuch dérailléiert? Wou sti mer aktuell par rapport zu de Szenarien, déi d'Uni gerechent huet? 't ass fir eis momentan onméiglech, déi objektiv Analys vun der Situatioun ze maachen. A wann d'Regierung da wierklech wéilt, datt d'Chamber konstruktiv mat op hire Wee geet, da muss d'Chamber déi Informatiounen hunn. A wann d'Regierung déi Informatiounen net huet, déi d'Chamber hei fuerdert, da froen ech mech, Wéi wëllt d'Regierung objektiv proportionéiert Moossnamen huelen? Ech traue mer dat op alle Fall net zou, en absence de connaissance de cause esou aschneidend Moosnamen ze entscheeden. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir sinn awer net nëmmen do, fir alles schlecht ze schwätzen, an d'Regierung huet och definitiv, an dat wëll ech soen, e puer gutt Saache gemaach, e puer esouguer direkt, Här Engel, net nëmmen eng, net nëmmen zwou, e puer. Loosst mech eppes soen, de Large-Scale-Testing ass ee vun deene Beispiller. Ech sinn der Meenung, datt et wichteg ass, datt mir als Lëtzebuerg hei eis Responsabilitéit iwwerhuelen, eis un international Recommandatiounen halen a sou vill wéi méiglech testen. Jo, et klappt net ëmmer alles beim Testen. Et ginn bei den Invitatioune ginn et Douten, et waren e puer Hicken am Ufank. Mee d'Resultat ass dat, wat zielt. D'Resultat ass dat, datt mer probéieren, Infektiounsketten ze ënnerbriechen. A jiddwereen, dee mer bei engem Large-Scale-Test fannen, ass eng Infektiounsketten, déi mer ënnerbannen. An ech mengen, dat muss ee soen, datt dat wichteg ass, datt d'Leit dobaussen trotz alle Bemolle weiderhi sech teste loossen. An ech war ganz frou de Moien, wéi ech dat du selwer op Invitatioun hunn däerfte probéiere goen, gesinn hunn, datt ech net alleng war, datt eng ganz Rëtsch Leit viru mer stungen, datt et séier goung, datt et professionell goung. An ech mengen, wa mer d'nächst Woch hei nach eng Kéier iwwert de Large-Scale-Testing schwätzen, datt mer do nach eng Kéier den Appell sollten erneieren, sech testen ze loossen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, eis geet et e bësse wéi déi Lénk. Mir hunn eis mat deem Text hei laang auseneegesat. Mir hunn an der Kommissioun konstruktiv matgeschafft. Mir hunn eng Rëtsch Amendementer iwwert de Wee vun der Kommissioun hire gemeinsamen Amendementer mat abruecht. Mir hunn eng Rëtsch positiv Verännerungen an deem Text hei constatéiert. Den Text ass sécherlech besser wéi deen, deen aktuell en vigueur ass, an ech sot et schonn deemools beim Vott vun deem Text, dee wär besser wéi d'Archer Gesetz. Dat heescht, vum Archer Gesetz komme mer op deen heiten Text, dee besser gëtt wéi dee leschten. Ech muss soen, et wär schéin, wa mer kéinte soen, all déi Verännerungen, all déi Verbesserunge bréngen eis dozou, Jo kënnen ze soen. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech huelen Iech awer direkt d'Hoffnung, mir wäerten och dës Kéier eis mussen enthalen. Dat net, well den Text net besser ginn ass, mee well, wéi ech sot, eis weiderhin Informatioune feelen. Et feelen eis Informatioune fir kënnen objektiv d'Situatioun anzeschätzen an objektiv kënnen anzeschätzen, ob déi Aussoen, déi mer mam Text hei maachen, adequat sinn oder net. Gi mer wäit genuch, gi mer net wäit genuch? Dat ass eng Fro, déi kann een ouni Datebasis u sech ganz schlecht beäntwerten. A mir stungen hei a mir hunn och bei den all de Mesurë virdrun ëmmer erëm d'Regierung gefrot, Wou sinn d'Modelliséierunge fir déi heiten Entscheedung? Am Ufank huet d'Regierung eis reegelméisseg gesot, Ma jo, mir wëlle wëssenschaftlech fundéiert Entscheedungen hëllen, dofir loosse mer d'Uni Saache modelliséieren. An dunn hu mer e puer Mol hei op der Tribün héieren, datt Entscheedunge geholl goufen ouni Modelliséierung, déi nämmlecht, déi also grad hei virun e puer Minutten d'Oppositioun kritiséiert hunn, datt se, iwwer d'Spärstonn geschwat huet, datt se iwwer d'Spillplaze geschwat huet, wou ech iwweregens och nach eng Kéier muss umierken, datt keng 24 Stonnen drop d'Spillplazen du vun der Regierung opgemaach goufen, déi just wollt d'Prioritéit hunn. A wann een da freet, a wann een dann awer freet, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wou dann d'Moderniséierung dofir lung, déi, déi eis den Dag virdrun am Debat nach ëm d'Ouere geschloe gouf, datt misst gekuckt gi wéi d'Situatioun géif evoluéieren, éiert een eppes géif huelen, datt ee misst d'Zuele kucken, Wann een dann awer freet, wou déi Modelliséierung ass, ob d'Uni dann tatsächlech eng Modelliséierung gemaach huet, fir d'Spillplazen opzemaachen, da fënnt een eraus, Déi gëtt et net. D'Regierung huet also genau dat gemaach, wat hei der Oppositioun virgeworf gouf, nämlech eng Bauchentscheedung getraff. Dat ass ok. Mee da kommunizéiert et als Bauchentscheedung, kommunizéiert et als eng politesch Entscheedung an net als eng, déi op soi-disant wëssenschaftleche Fakte baséiert. A genau dowéinster, well mer och an deem heite Gesetz awer a mengen Aen nach vill ze vill op enger Bauchentscheedung sinn, op enger Entscheedung sinn, déi en plus nach op engem Bauchgefill vu virun dräi Woche baséiert, kann ech dat heite Gesetz net, Mat Jo stëmmen. D'Gesetz ass besser an dofir wäerte mir eis enthalen. Ech soen Iech Merci. Ganz gutt. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, d'Gesondheetsministesch, d'Madamm Paulette Lenert.